السلام علیکم دوستو سجنو بھراوو وسیب واسیو سنڑ اسیں اج تہاڈی خدمت اچ سیف اللہ خان سیفل صاحب دے جوڑے گھن کنیں حاضر تھئے ہیں سنڑسو توجہ خاص دے نال سنڑ اسیں ساڈی ویڈیوز کوں لائک کریسو شیئر کریسو کمنٹس اچ اپنی رائے دا اظہار ڈیسو۔ اور اگر تہاکوں ساڈے چینل دیاں اے ویڈیوز چنگیاں لگدیاں پئن تے ساڈے چینل کوں سبسکرائب وی کر گھنسو تاکہ نیکسٹ آوݨ آلیاں جیڑھیاں شاعری دیاں ویڈیوز ہن او وی تہاکوں آسانی نال ملدیاں رہ ونڄن۔ شروع کریندے ہیں سئیں سیف اللہ خان سیفل صاحب دا کلام سئیں انہی دا پہلا ݙوہڑا۔ سݨ سو توجہ خاص دے نال سیوݨی فرمیندن کہ جیڑھا شام کوں سبق پڑھیندا ہاں ݙینہہ تھیندے یار وسار ݙیندے جیڑھا شام کوں سبق پڑھیندا ہاں ݙینہہ تھیندے یار وسار ݙیندے میں آہداں غیر سکھیندے نی میکوں سانول ہے سو اعتبار ݙیندے۔ کراں ڳالھ ثبوت دے نال جے کوئی۔ چا قسماں کوڑ کوئی مار ݙیندے۔ اتھ سیفل ہے منٹ نی ٻہہ سڳدا۔ اتھ ݙینہہ تے رات گزار ݙیندے۔ ٻہوں شکریہ سوہݨا سئیں کمال مہربانی سئیں سیف اللہ خان سیفل صاحب دا اڳلا ݙوہڑا۔ تہاݙی خدمت اچ پیش کریندے پئے ہسی، سݨسو توجہ خاص دے نال۔ سئیں ہوݨی فرمیندن کہ میݙے خون دیاں سرکیاں بھر بھر تے بݨیا دلبر چن مئے نوش ٻیٹھے ہے۔ میݙے خون دیاں سرکیاں بھر بھر تے۔ بݨیا دلبر چن مئے نوش ٻیٹھے۔ مصروف تصور کہیں دے وچ تھیا ڈھول ہماتن گوش ٻیٹھے۔ جگ زیارت کر کر ویندا پئے میݙے سانگے تھی روپوش ٻیٹھے۔ ݙیکھاں سیفل کینجھا حکم ݙیندے۔ ٻہوں دیر کنوں خاموش ٻیٹھے۔ ٻہوں شکریہ سوہݨا سئیں کمال مہربانی سئیں سیف اللہ خان سیفل صاحب دا اڳلا ݙوہڑا تہاݙی خدمت اچ پیش کریندے پئے ہیں سݨ سو توجہ خاص دے نال سئیں انہی فرمیندن کہ رنگین حنا ہتھ لرزش ہئی۔ جݙاں ݙے تے در کوں ٹر پئے۔ رنگین حنا ہتھ لرزش ہئی۔ جݙاں ݙے تے در کوں ٹر پئے۔ ملبوس حجاب مسرت وچ ݙے لچک کمر کوں ٹر پئے۔ وت خنجر تراشیں انگلیں وچ پا صنم شہر کوں ٹر پئے اج سیفل بچدا کوئی کائنی جیڑھا پچھلے پہر کوں ٹر پئے ٻہوں شکریہ سوہݨا سئیں کمال مہربانی اڳلا کلام سئیں سیف اللہ خان سیفل صاحب دا ݙوہڑے دی صورت وچ تہاݙی خدمت وچ پیش ہے سݨسو توجہ خاص دے نال سئیں ہوݨی فرمیندن کہ۔ ڳیاں فجر کوں سینگیاں حال پچھݨ۔ اڑی آس وی پوری تھئی ہئی۔ ڳیاں فجر کوں سینگیاں حال پچھݨ۔ اڑی آس وی پوری تھئی ہئی۔ سر بھونڈ نواڑ تے دھوتا ہئی۔ سڄے ہتھ تے مہندی لئی ہئی۔ کیا ݙینہہ ݙینہہ اڄ مبارکی وچ ہݨ گھنݨ ہر ہم سائی آئی ہک منٹ ڳئی سیفل جھوپڑی وچ بھر تھال ہنجوں دے چائی آئی ٻہوں شکریہ سوہݨا سئیں کمال مہربانی سئیں سیف اللہ خان سیفل صاحب دا اڳلا ݙوہڑا تہاݙی خدمت وچ پیش ہے سݨسو توجہ خاص دے نال سئیں ہوݨی فرمیندن کہ۔ بے کھوندا کر تے سٹ جو گئے۔ میڈی یار ونیج اج دھج پئی ہے۔ بے کھوندا کر تے سٹ جو گئے۔ میڈی یار ونیج اج دھج پئی ہے۔ نہ آپ سچیس نہ کہیں سمجھائیس۔ تیݙی رلدی کلھی لڄ پئی ہے میکوں اجڑیا ݙیکھ تے سئیت میݙی پا پلو مونہہ کوں کڄ پئی ہے میݙی سیفل یار ضعیفی دی ہک ٹیک ہئی او وی بھڄ پئی ہے ٻہوں شکریہ سوہݨا سئیں کمال میاں ربانی سوہݨا سئیں ساݙے چینل کوں سبسکرائب کریسو تاکہ ساݙیاں شاعری دیاں ویڈیوز تہاکوں ملدیاں رہ ونڄن۔ اللہ پاک تہاکوں سارے وسیب کوں اپݨے حفظ و امان اچ رکھے رب سوہݨے دے حوالے سیں۔